Aw, sakhaw zalenna pawn ti tho a ni. A bikin India ramah chuan heng kan hnam kan culture maw, ei leh bar dehchhuah lam economic kan tih te, sorkar leh ram in rel bawlna lam political kan tih leh vantlang social kan tih chung te laka hrang thlap hi a ni a secularism hi maw? Secularism hian heng in rel bawlna hrang hrang te hi a thunun maw a influence lo a ni. Heti zawng hian a tawi zawng sawi tel a, secularism hi eng nge ni? Ti bik awm lo sakhaw zalenna ti pawhin kan sawi thei tho ang okay. Tichuan he chapter hian secularism a sawi fiah dan hi uluk takin lo ngaihtuah leh ila, chapter hmasa lama Indian Constitution, India danpui te kan lo zir tawh a, Indian Constitution chungnunzia leh mi zawng zawng chunga awm a nihzia te hi, Civics chapter lo la awm zel turah pawh hian kan la sawi tel zel a ngai dawn a, a pawimawh em em a ni. Maw? India danpui Indian Constitution kan lo zir tawh chapter hmasa mi kha a pawimawh zel dawn a ni, uluk taka ngaihtuah tur a ni. Tichuanin chapter dang ah Indian Constitution te hi sawi chhoh zel a ngai dawn a, chuvang chuanin chapter one Indian Constitution video explanation la en lo te kan awm chuan link emaw shortcut siam atangin lo en vek tur a ni. A nih loh chuan chapter in la lawn chho deuh a, a in la lawn chho deuh a hriatfiah ngai a ni a, hriatthiam loh tam tak kan neih phah thei a ni. Tichuan he chapter Understanding Secularism kan zir tur pawh hi uluk taka kan thlir chuan India danpuiin central emaw state chhunga sorkar thuneihna, a power ti tawh mai anga thuneihna leh sakhuana hrang hrangte insu buai miah loa a then hran theihna hi a pawimawh awm e. He zirlaibu hian sakhuana hrang hrang a kan sa khawvawn theuh hei kan rinna faith leh ram chhung sorkar thuneihna te hi a awm hran theih na hi secularism chu a ni tiin a sawifiah theih bawk awm e. A tawi zawngin sorkar leh sakhua hi a hrang thlap a, sorkarin sakhaw tih bik emaw zawm tur bik tih lam a awm lo tihna a nih chu. Entir nan kan hriatfiah thiam dan tur chuan Hindu sakhua emaw, Muslim sakhua emaw, Kristian sakhua emaw, a khawi eng, Buddhist te pawh a ni ang chu, hi entir nan India mipui ten an zawm vek tur a ni tiin khawi maw khawi maw ber hi sakhua pakhat hi vawn tur tiin a sawi ngawt thei bik lo a ni. A chhan chu India ram mipui tam angah chuanin sawrkarin he sakhua hi zawm vek tur, Hindu hi zawm vek tur, Kristian hi zawm vek tur tiin emaw a sawi ngawt thiang lo a ni maw? Amaherawh chu kan hriat tur pawimawh tak pakhat chu India Constitution titiang India danpui erawh chuan mimal tinte chu eng sakhua pawh zawm emaw biak min phalsak vek thung a ni. Sakhua biak chungchangah dikna chanvo rights mitinin India ramah kan nei vek a ni. Heng zawng zawng hi engvangin nge Constitution hian a sawi a? Sakhaw tih bik awm lo a nihna chhan te, mimal zalenna vek a ni a tihna chhan chu India ram chu democracy ram mipuiin ram aiawh hruaitu thlang thin maw kan nih vang te a ni. Tha taka democracy a function theih nan te pawh a ni. Tute emaw party na Hindu sakhua emaw lo promote emaw democracy ram a lo promote vak te kha an tih chi vak lo a ni India ramah chuan. Engpawh ni se sakhaw mak danglam tak tak te, a awm ve thin a India ramah pawh sakhaw a tam a, a te deuh te a lian deuh te. Chung te lakah chuan sakhaw zalenna hian hemi secularism hian dan hmangin Indian Constitution maw dan hmangin hnam tlem zawk hnam tlem zawk chu minority in kan tih te kha a humhim phah dawn a ni maw? Hnam tlem zawk te kha rah beh in sa sakhaw hmang in an awm ve thei tihna a ni. Sakhuana pawh kal fawr lutuk chuan a hlawm ve thei a ni maw. Tichuan mahni sakhua theuh zalen taka kan practice maw kan zawm theihna hi India ram democracy ram angah chuan a him hle a ni. Awle, tichuanin minority kan tih kha sawi fiah leh lak ila. eng nge ni sakhuana chungchang te hnam ang te vun rawng leh ah thlah hrang hrang te pawh nen chu group anga a tlem zawk a awm te hi minority tiin an dah fo a tin ah hei mizo te pawh hi ministry of minority affairs hnuaiah minority kan ni ve a ni tlem zawk ang ah kan awm ve a ni community tlem zawk ah maw ah minority scholarship te pawh kan dil thin kha kang kha minority tana siam a ni. Awle hetiang hian example engemaw entirna han pe ta ila entirna nangmah kha hindu emaw muslim entirna an sakhaw chelh tu ilo ni ta a ni. America ram ropui ang takah khu kristian tamna ram te pawh an lo ni ve ta a, khungah khawnin hindu leh muslim. Eng nge awm vak lohna a ngah te khuan US citizenship maw? Khua leh tui nihna nei reng chung siin US mi leh sa ten i sakhuana avangin emaw Hindu emaw Muslim i ni vang khan an building khawilai apartment pakhat pawh luahtir duh lo ta che sela i vui hle ngei ang. I complain ta a ni. Chutia i lo complain avanga India rama let leh tura an ti che ni ngat phei chuan i rilru a na hle ang teraw. Hetiang hian sawi leh ta ila, Aaa, hetiang hi kan tawn lo ni ta se, lungawi lohna emaw ngaihdan chi hnihin a awm thei ang a. Pakhatnaah chuan Kristian te pawh hi Hindu leh Muslim tamna ramah pawh nek chepin awm ve mai se khatiang lamah khan tiin ngaihdan pawh a nei thei tho vang a. A, chu kher chu enge ni inthungrulhna Inbeihletna a ni tawng a, mah chu pakhat a awm leh tan i ngaihdan pahnihna, dikna hei justice kan tih hi rual khai zawkin mitin hnenah danin kengkawh zawk mai rawh se tiin ngaihdan kan nei thei bawk a ni. Tichuan, pahnihna a kan sawi ang hian inthlir hranna mawi discrimination te hi sakhuana leh kan rinna avangin nge awm lo se tih kan duh zawk ngei ang. Danin dik takin rorel ta mai zawk se tiin kan duh zawk em em ang. Awle chapter hmasa ah Indian constitution kan sawi tawh a nih kha, kan sawi nawn leng a, he ram danpui hian tawng chi hrang hrang hmangtu hei hnam hrang hrang leh sakhaw hrang hrang betu mipui eng nge ni tluk leh ding awn tam tak hmun khata India rama min kal tir turin pawimawhna lian tak a nei a, mimal tin te eng sakhaw be mi pawh ni mah ila midang te nena kan in tluk rual pat theih nan kan ram danpui Indian Constitution hian eng nge a lo sawi lo bih thuak thuak ta ila, kan ram danpui Constitution Article sawmhnih pangana aw Article a nei kan tih tawh kha chapter hmasa ah Indian Constitution ah Article twenty five of the Indian Constitution te pawn tia Article sawmhnih pangana ah sakhaw zalenna kan za tana duan chhuahna bung leh chang Right to Freedom of Religion ah chuan heti hian a inziak a ni, Chhia leh tha hriatna hmanga kan sa khaw duh ber vawn thianna, zalen taka kan nunpui theihna leh zalen taka kan puanrap theihna, he bung leh changa a sawi khawtlang nun, mihring nunphung leh hriselna dante a tihbuai loh chhung chuan kan sa khaw duh ber thlan theihna, zalen taka nunpui theihna leh zalen taka puanrap theihna mi zawng zawngin ang khat patin an nei vek ang. Tiin a inziak a ni. Kan ram danpui Constitution in India ram hi sakhaw tih zawl bik nei lo, sorkar, tia a lo vuah hian kan ram danpui leh sorkar hi sakhaw zawl bik, pawm bik nei lo leh Pathian thu beh chhan maw rorelna ram a ni thiang lo vang a tihna leh a ram chhunga cheng te chu an sakhuana avangin endawng bik leh duhsak bik a nei thiang lo vang tihna a ni. Mitinin an chhia leh tha hriatna mila an sa khawh duh ber, zui an duhna, pawmpui leh zahdersakna neihtawnna ram a ni tihna a ni bawk. Le thil pawimawh deuh mai pakhat awm a chu chu hriat tur a nia, democracy rama hei ram danpui constitution maw? Hei hi miin a ngaih pawimawh tak zeta a zawm phawt chuan sakhuana chungchangah hianin enge intihbuaina hi awm thei lo hrim hrim a ni. A awmzia chu enge sakhuana mai biak, piah lamah hnam leh tawng emaw avanga mi va hnuaichhiah te eh khang te kha a theih dawn lo a ni. Tin, midang sakhaw rindana va inrawlh te, mi sakhaw nek zawng leh hnawk zawnga an nihna leh thuneihna emaw, an power hmang emaw, an hausakna hmang emaw, khatiang hmanga thil tih kha a rem dawn lo a ni. Tichuan, keimahni leh kan ram inkungkawihna pawimawh ber chu khua leh tui intluk tlang vek kan ni tih hi a ni. Constitution a tir lama duan a nih chhoh vel lai khan a sulsutu hmasa te khan a hun lai atanga hun lo kal zel tur atan he rama mi ze hrang hrang, tawng hrang hrang hmang te, hnam nunphung ze hrang theuh nei leh sakhaw hrang hrang be tu te chu hlim tak leh inngeih dil dil a an khawsak chhoh zel theih nan hma an lo la nasa hle a ni. Sakhaw zawl bik neih loh ram kan tih hian sakhaw neih lohna emaw thlarau lam thil zah derna awm lohna emaw a kawk lova. Pu Nehru-a khan Constitution khami duan siam vel a nih lai khan heti hian a lo sawi tawh a, Kan ram Constitution ah hian India ram hi sakhaw zawl bik zawm tur bik neih loh ram a ni ang tih nghet takin kan tarlang ta a. Chu chuan. sakhaw nei lo awmkhawm kan ni tih a kawhna ni lovin, sakhuana ah mitin te kan intluk zia te, midang te sakhua kan zah sak a tul zia te leh sakhua pawh nei hauh lo te pawh he rama zalen taka an awm ve theihna te a kawk zawk a ni, a ti a ni. leh kan constitution bawk kan sawi leng a ahh kan constitution hian heng tawng hrang hrang india ram ah tam tak a awm a tin haw rawp hrang hrang a ziak te leh culture maw hnam hrang hrang te hi ahh humhim vek in sorkar school ah emaw ahh sorkar tanpui na dawng tu school ah emaw reng reng sakhuana avanga tumah hnar thian a nih loh dan chiang tak in a ziak lang bawk a ni. Khawi school ah emaw, Hindu emaw, Muslim emaw, Christian an ni vang a lo hnar ngawt kha thil thei ni lo tih na a nih chu. Hetiang thlap thlap mai a ah dan pui India constitution in a sawi thin na chhan chu maw kan sorkar hian awn bik emaw, er bik emaw, duh sak bik a neih lo zia tar lan a duh vang a ni. Chuvang chuan constitution hi a kherh khep nge a strict em em a ni. Awle tunah chuanin eng nge ni secularism a tlak hniamna ti mai ang a chak tawk lohna dan anga zawm tlan a nih lohna lai te pawh kan sawi a tul chho dawn a, uluk deuhin rilru kan pe dawn nia aw. Tichuan hun a lo kal zel a, tunah erawh chuan van vanduai thlak tak maiin heng sakhaw zalenna secularism hi thenkhat hmalakna avangin a dal zo tawh a ni maw India ramah. sakhaw hrang hrang betu heng Hindu te Musalman inkar leh Hindu leh Kristian te inkarah inhnghir nghona leh buaina a pung nasa tawh hle mai tunlaiah pawh. Entina'n political party thenkhat chuan anmahni hamthat nan sakhaw pawl hrang hrang hruaitute chu mahni party huang chhungah thun luh tumin ṭan an la bawk a. India ram hmun tam takah politics leh sakhaw zalenna chawhpawlha a nih tak avangin buaina a punlun phah em em bawk a ni. Hei hi thil bawi thla deuh mai nia. Kan sakhaw zalenna hlutak leh ropui tak vawnhim dan pakhat chu politician te hian an mahni dinhmun tihkan nan sakhuana rawngkai lam thil an hman a hlauhawmzia leh sakhaw zalenna tel lo chuan kan ram inpumkhatna hi a keh che vek dawn a ni tih mipui zinga hneh taka thehdarh leh rorelna sang zawka pawl leh mimal anga an puan chhuah ngam hi a ni. Awle, text book kha kan keu chuanin lo en ngei theih ula, page number twenty two nah khan milem a awm a maw? Picture ah khan government school a teacher leh student te inbiakna kan hmu a ni. Hetah hian naupang te chuan an teacher hnenah chuan ah thla thar maia religious festival maw religious festival sakawthil, kut a ni meng chu a awm tur thu an teacher an hrilh thu kan hmu a, sikul chhungah kut an hman ngai loh thu leh a kum leh next year a hman an dil thu kan hmu bawk a ni. An teacher chuan sorkar school-ah chuan eng sakua pawh kut tih bik school chhungah hman emaw lawm emaw a rem loh thu hrilh a, private school te chuan an hmang thei mai ang a, heng kut te hi chu public holiday-ah hmangin in lamah chawlh chhungin zirlaiten an hman tur thu kan hmu a ni. Government School a sakhaw tih bik neih chu sorkar dan bawhchhiatna a ni tih kan hmu bawk a ni. Hei hi a awmzia chu a tir lama kan lo sawi tawng khan kan ram danpui Constitution hian India ramah sakhaw tih bik zawl bik a nei lo a, Tu sakhaw tih bik zawl bik nei lo sorkar a ni tih kha a lo sawi tawh vang kha a ni maw? Chuvang mai chu ni kan hrethiam em aw. Chuan page number twenty three na kha kan en leh chuan kha picture ah khan two wheeler rider pahnih te in biak na kan hmu leh a. Hetah hian helmet khum chung chang a dan zawm leh zawm loh thu ah mi pahnih te in hnial na kan hmu a ni. Helmet khum zawk chuan ahh sikpa chu a hau a ni. Engvangin nge helmet i khum loh? Delhi chhunga dan in a phut a, chutiang chuanin pawisa i chawi mai tur sin i zawm loh chuan tiin a lo hau a ni. Sikh pa chuan lungngai suh, pawisa ka chawi lo ang, keini Sikh te tan chuan pargi, tarban, maw? Sikh ho hian an khum thin anga in hre vek anga. Hi kan sakhuana tan a pawimawh a, chuvang chuan sorkar hian khum lo turin min ti lui ngawt thei bik lo a ni, tiin a chhang a ni. Heta page twenty two leh twenty three hian school chhungah te, kan vei vahna leh motor kan khalh chungchang ringawtah pawh secularism hemi sakhaw zalenna hi India danpui Constitution hian sakhaw hrang hrangte tan a lo dah san zia leh ngaih pawimawh zia kan hmu chiang hle a ni maw? Sikte kha chu an sakhuana avang khanin an Tarban maw khami an thil hrehna an lu mi kha mipate kha helmet khum chungchangah khan an awl thei bik a ni. A respect sak hle a ni dan hianin. Tin hemi Sikh hoin a helmet an khum loh hi central motor vehicle act an ti a aah eng nge ni motor vehicle tih kha chuan kan hrethiam mai anga hei lirthei ho chi reng reng chuti ang dan chu awm hrang leh ta chumi section one two nine in aah a sawi danah chuan aah exam sick wearing turban from aah wearing protective head gear helmet maw tiin a rawn ziak a ni. Tichuan, India Constitution hian hnam hnuai hnung zawk, lower case, te dan pui in dikna chanvo a pek, an fundamental rights te bawh che khawpa thinhrik a en hniam a, khawih thiang lo antachability ang maia a ngaihte hi a phal lo a ni. Maw? Kan hrethiam maw? India Constitution hi strict em em a ni. Heng case hniam lower case nikum lamah pawh kan zir tawh mai thei a. Khatah khanin aah hemi kan fundamental rights kan tih te hemi hnam hniam zawk a bik dahin dalit kan tih te pawh khan engchu khang te kha aah untouchability khawih thiang loh khawpa ten awm anga ngaih kha a phal lo a ni. Mihring in dah hniam in ngaih hniam lutuk hi phal lo a ni. Inhmuh sitang reng te maw? A khap bur a ni. Hetiang hi Hindu sakhaw inang theuh theuhah pawh hian a thleng fo thin ni, upper case leh lower case tiin kan hre tlangpui a ni. Case system hi kan sawifiah tawh thovin ka hria, school ah leh nikum lamah te, India rama chi leh kuang hrang hrang kan tih case hrang hrang te kha. Hei intinan India ramah chuanin case system of India kan tia, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra leh Dalit ten awm a ni maw? Aah hlawm li in an in aah sorry hlawm nga in an awm ve a ni. Tichuan in heng te hi aah hmuhsit leh en dawng an hlawh em em e Dalit ho hi Brahman erawh hi chu an sang em em a ni. Picture a kan hmuang hian in chi hrang hrang in a dinhmun in ang lo eizawn na te aah a sang chin leh hniam chin ang khan a in thlir hrang ve a ni.

Tichuan, United States ah pawh khuan, usa ah khuan, secularism hemi sakhaw zelenna hi an ram danpui khuan a ngai pawimawh ve em em bawk a. Ram in sakhaw tih bik zawl bik a nei lova, school naupang ten tun hmaa class an tan dawn a, thutiam, pledge, an sawi thin, pledge of allegiance, ah pawh under God tih sawi tel ngai thin kha. Chu chu sakhuana thil a mimal zalenna kaihhnawih thil a awm chuan pledge sawi kher hi an ram usa sawrkar pawhin a ti lui lo a ni. Aw hei hi enge chhan kan tih chuanin entirnan under God tih lai tak kha ah kan Pathian enkawlna hnuaiah tih te pawhin sawi ta ila entirnan sakhaw nei lo pawh khan lo awm ve ta tin sakhaw hrang hrang te pawh ni thei ta chung vel chung changah chuanin ah in an lohna awm thei vangin e hemi Eng a ni pledge of allegiance hi an sawi lo ve thin ni hmun thenkhat ah chuan maw hun zia chu sakhaw zelen na secularism kan tih kha US ah pawh khuan an kalpui ve nasa hle ti na ni pawh la ti khan in heng hi voina kan zir thei te chu nia tam lem lova uluk deuhin duh leh bul tang hian lo en leh thin ula remchang ah te pawh adang te pawh kan sawi belh zel dawn nia ti khan ka sawi duh tawp ber tan chuan constitution hi a lo en dawn fo ula enge ni India ram tan hian enge tangkai na India constitution hi chung te pawh chu hriat tel tha next ah te pawh constitution hi sawi tel zel angai ni civics bik ah chuan maw oh thank you.